Seintiau Newydd a'r gig gynta yn erbyn Caerfyrddin ac mae'r record Caerfyrddin yn i saith gêm gyngrair gynta y tymor yma yn well nag yn ei tymor gorau erioed nhw yn y gyngrair sef tymor 2000, 2000 ac un pan oedden nhw orffen yn drydydd. Nid hynny, mi ddaru nhw ennill pedair o'i saith gêm gynta y tymor yma, maen nhw wedi ennill pimp o'i saith gêm agoriadol. Dyna Nathan Cottrell. Fo sgoriodd y ddwy gôl i Gaerfyrddin, yr unig dro iddyn nhw guro'r Seintiau yma ar Barc Waun Dew yn y pump tymor dwytha, a hynny mewn buddugoliaeth o ddwy i un ddau dymor yn ôl. Rysgo. Tuag at Carter rwan ta. Carter. Ond mae honna'n hawdd i Thomas. Wel, oedd y, yr ymgais y fanna i ennill y bel gan Wild braidd yn drysgol, a mae Neil Thomas yn dangos be mae o'n i feddwl. o'r hyn nath Wild. Ac mae Quitsby yn cael gair bach efo Mike Wild. Ynglyn â'i ymgais o i ennill y bel o groesiad Alfie Carter. Iael Thomas wedi dal y bel yn ei ddwylo, ond uh, Wild yn, uh, yn wyllt iddyn ni. Ken McKenna, rheolwr y Seintiau. Tîm McKenna'n gorfod amddiffyn ar hyn o bryd. Easter at Chris Thomas. Pas daclus yn ôl i Easter a croesiad da ar olwg gan Easter hefyd. Dyma chi gyfle o bosib. Mae'r ergyd gan Palmer. Ni gafodd ei tharo lawr. A rwan y croesiad i'r canol tuag at Hicks. Dyma chi gyfle i Hicks. O, arbediad gan Harrison. A rwan cyfle arall o bosib ond yn y diwedd. Mae'n dod oddi ar Easter. A Harrison yn dod i'r adwy i'r Seintiau Newydd. Y cyfle cyntaf da ni wedi cael, a ni na wedi cael bron i 9 munud. Dyma'r cyfle unwaith eto, mi ddoth yr ergyd gan Hicks, oedd wedi curo Holmes, nath o ddim curo y golwr Harrison, a wedyn bu bron i'r bel gyrraedd Jamal Easter, ond dihangfa i'r Seintiau. A chyfle cynta'r gêm i Hicks. Dafliad i'r seintiau eto. King i Carter. O, Carter wedi troi'n dda heibio i Richard Hughes. A mae'n dod oddi ar Hughes ac yn mynd am gic gornel. Cic gornel gynta'r gêm. Tybeddau Mike Wild fydd y targed o'r gic ma gan Holden. Wel, oedd hi'n gic sal, ond falle fydd yna gyfle fan i ni Lea gyda'r ergyd. O, at Neil Thomas yn arbed y bel ar yr ail gynnig. A dwi'n meddwl mae wedi cael ei anafu wrth iddo fo arbed y bel ar yr ail gynnig. A dyna reolwr y trallwng, Tommy Morgan. Mae hwn o seibiant iddo fo i dîm wedi cael gêm gyfartal yng Nghei Cona neithiwr. Ac wrth gwrs mae gan Tommy Morgan gysylltiad efo'r ddau dîm sy'n chwarae heddiw. Mae wedi bod yn rheolwr yma yng Nghaerfyrddin ac wedi chwarae i'r Seintiau Newydd pan oedden nhw'n Llansant Ffraid. Lia at King. Mae ta King yn cyflymu. Mae'n mynd i hun o bosib. Na, mae o Yn defnyddio Holden a mae Thomas yn gorfod arbed yn dda o gynnig Luke Holden. A dyna'r agosa. Mae'r seintiau wedi dod at sgorio. A rwan dyma chi Wild. Wild ar cyfle. Mae Wild yn sgorio! Wel, be oedd am ddiffyn cyfyrddin yn ei wneud? Dyna chi ddechrau'r ail hanner. Dim rhyfedd bod golwr Caerfyrddin Neil Thomas yn edrych yn syn. Mike Wild yn sgorio i seithfed gol y tymor yma. A ni wedi cael chydig dros funud yn yr ail hanner. Neb yn ei farcio fo ac oedd hi'n dasg hawdd i Wild sgorio ei chweched gôl yn y gynghrair y tymor yma. Richard Hughes yn methu â chyrraedd na a Neil Thomas yn y gôl yn methu â gwneud dim i rwystro Wild rhag rhoi'r pencampwyr ar y blaen. Dyna chi hwb iddyn nhw. Wel, Jack John Mia! A Carter yn ceisio dod o hyd i Wild ac yna lawio. Mae hon yn eiliad bryderus i chwaraewyr Caerfyrddin. Mae'n rhoi digonedd o chwaraewyr yn y mur amddiffynnol i wynebu'r gic rydd yma rwan. So Irisco yn ta Holden fydd yn cymryd y gic yma. Rysco sy'n ei chymryd hi, doedd hi ddim y gic orau, mae wedi cael ei chlirio, mond cyn belled a King, mae hwnna'n groeso da gan King a mae'r bel yn cyrraedd Stephen Beck ac mae Beck wedi dyblu mantais y Seintiau. Mae nhw mynd o nerth i nerth, mae mynd ar chwal i Neil Thomas a'i dîm. A chyda llai na 5 munud i mynd yn yr ail hanner, mae'r Seintiau trwy Stephen Beck wedi sgorio eu hail gol mewn llai na 4 munud. ac mae'n argoeli'n dda iddyn nhw, mae'n edrych yn ddi i Gaerfyrddin, oedd hi'n dasg hawdd i Bec, oedd hi'n neb i rwystro fo, King yn creu, Bale yn syrthio'n dda i Bec, Bres yn methu ei rwystro fo, a Bres hefyd yn dangos i rwystredigaeth wrth i'r Bale fynd i'r hwyd. Seintiau ar y blaen o ddwy i ddim. Beck i Rysgo, Rysgo. O, di curo i ddyn, Rysgo meddwl am mynd i hun, ond y lle hynny mae'n pasio i Beck. Beck ar groesiad wael! A bron a sgorio'r drydedd. Oedd hwnna'n symudiad hyfryd, mae'r perig yn parhau. Mae gan Beck, a mi ddoth Wilde o fanna o fewn trwch blewyn i sgorio'i ail gôl o a'r drydedd i'r Seintiau. Ac mae'r bel yn mynd am gic gornel oddi ar Richard Hughes. Cic gornel gyntaf yr ail hanner i'r Seintiau. Holden sydd wedi cymryd y gic, mae wedi tharo hi i Lia. Lia i Holden, Holden ar croesiad. Hancock yn clirio, mae'n gybellid a King! A mae King wedi sgorio y drydedd i'r seintiau. Gol gyntaf Chris King ers mis Chwefror Wel, di reolwr yma'n ymateb rhyw lawer, Ken McKenna, ond mae King wrth i fodd, mae gyd chwaraewyr o wrth i bodd a dim rhyfedd. Mae nhw wedi sgorio eu trydedd gol o fewn deg munud. Yn yr ail hanner, Holden a'r croesiad, Hancock yn ceisio clirio, mi ath hi at Chris King a doedd am gobaith i Neil Thomas i rwystro fo rhag sgorio. A thybe be sy'n mynd trwy feddwl cyn reolwr Caerfyrddin, Mark Jones, yr adeg yma flwyddyn yn ôl, Pan gafodd Caerfyrddin gêm ddi-sgôr yma yn erbyn y Seintiau Newydd, fo oedd rheolwr Caerfyrddin. Ac mae o'n gwylio y tîm y buon rheolwr arnyn nhw'n cael cweir ar hyn o bryd. Chydig dros ddau funud o'r tri chwarter awr yn yr ail hanner sydd ar ôl. Y Seintiau Newydd yn closio at driphwynt hynod o bwysig iddyn nhw. Gofio bod Caerfyrddin yn uwch na nhw yn y tabl cyn y gêm, a dyma chi gyfle'n bedwaredd gol falle. Beck, o sgiliau hyfryd gan Beck, a Beck o'n gorfodi'r arbediad, arbediad da, mae rai deud gan Thomas. Wel, o Beck di gwneud y gwaith caled. Cottrell i Gaerfyrddin. Chydig yn rych i Hicks. A dyna ni, y chwiban ola ar ôl ail hanner gwych i'r pencampwyr y Seintiau Newydd. Dyna'r chwaraewr sgoriodd i gôl gyntaf nhw funud yn unig ar ôl yr egwyl, Mike Wild, y gôl ddaru rhoi nhw ar ben y ffordd. Fantastic win, you know, um, in the past we haven't had a good record here.